Ondan mundan. Ondan mundan podcastymyza hoş geldiňiz. Sen maňa näçe çaý goýmadyň? Wi, duranma goý. Dur. Say please. Ey, Allah adam. Lütfen diý. Please. Elim ýakmasaň bolýa. Dur, aýdam ýa-da şeý, bilemok näme üçin damýan. Damýan bolsa, dam-dam.

Welcome to number one podcast in the world ondan mundan adamlar hoş geldiňiz bu gün siz bilen gowja bir podcast bolar birazjyk kime kimiň isleýän temalary barada gireris esasanam feminin gyzlar barada bolar üçin garşymdada gyz oturany üçin seň adyň ogul näzik diýeýinmi ýa-da näzik diýeýinmi näzik näzik näme üçin ogul näzik däl Ol näzik, hemä uzyn, hemem men at daklan bolamsoň, aslynda öz öz Ine, original at diýip bilerismi, bilemok. Ýöne garynenemiň ady bolany üçin, ol oň ady. Men özüm rebranding edip. A, brend täzeden etdiňde? Hawa, özümi, özümi, like, hem-ä gysga at, hemem maňa ýaraýar, näzik. Boldy.
Onda Näzik bilen tanyş boluň adamlar. Biz şu wagt Teksasda, Dallasda. Men Näzigiň öýünde meni myhman aldy. Näzik sag bol köp köp çagyranyň üçin. Hoş geldiň. Hawa, meni hostuda oturanda şu wagt näme podkasty şo taýda geçirýäs. Indi başlamanka cheers edelimi? Iki sany gowy açkilemiz bilen. Bestie. Besties. Okey. It goes with the theme. Okay.
Bolýar onda şeýde näzik, birazjyk, birazjyk ujundan özüň barada dek geç. Kiçijik özüň barada.
Bolýar. Kamera bärde.
Aa, Türkmenistanda dogulum. Ne etdiň? Aa, Amerika 2013-nji ýylyň awgust aýynda geldim. 12 ýyl boldy.
12 ýylyň tak bolanok, ýöne awgustda bolýar. Ha, tüweleme soň.
Bärik okuwa geldim.
Oşondan soňam bärde galdym. Ok. Amerika durmuşyny halaýaňmy? Hawa.
Halaýan. Çyndanam.
Ok. Başda şuňa girmäkä dawa men Näzik bilen nädip tanyşanyma gürrüň bereýin size. Aslynda Näzik meňem ylham çeşmelerimiň biri bolup durýar. Men köp ýerden ylham alýan we Näzigem şolaryň biri bolup dur. Iki ýyl iki müň on dokuzynjy ýyl wiza girip barýas men ýanwaryň ýedisine uçmalydym biz ýanwaryň üçüne de ötýän ýa-da ýalňyşmasak ýanwaryň ikisine neme wiza girdik ýanwaryň ikisine wiza girdik ikimizem garaz hawa ikisine men ýadymda biz nemede aşgabatda posolstwanyň öňünde bardyk wiza girdik içine Daşynda otyrs o bir topar okan oglanlar, gyzlar bar, birazajyk ulumsy, ýagny üns berenokdy-da, gürleşenokdylar kän bir azajyk. I soň içine girip otyrs welin, soň gürleşip başladyk, içerde garaş otyrs, neme-de, oçertde Näzi bilen gürleşip başladyk, Aý, men pylan-a, ine, menem Amerika barýan, eýleň aýtýan, beýleň aýtýan. E, şol sırada gürrüň açylyp gitdi. Aý soň gep-gep açyp gitdi welin, soň şo taýda Näzik bilen tanyşdyk-tys, aý diýdi, men Nowruz, men Näzik, ýene näme? Soň bul aýdyp başlady, aý men nämäni soradym, sen näme studentmi? Hawa, student. Aý men gezmäne geldim Türkmenistana, gaty gowy. Aý soň diýdi, men diýdi on bäş sany ştata gezdim diýdi. We meniň üçin Gaty uly bir zatdy şo döwür. Çünki men entek daşary ýurda çykyp göremok. Sen gyz hökmünde, çünki meniň kellämde gyz bilen erkek deň däl-ä we sen şoň ýalak derejede hany bir daşarylara aýlanyp we özüň şeýdip gezip ýörsiň we maňa aýdan zadyň özüm etdim, özüň aýlandyň, özüň iş tapdyň, güni görüp şeýdip we aýlanyp ýördüm diýdiň we on bäş Ştat, gaty uly bir zat, meň üçin uly bir ştat, e, nemedi. Sen diýdiň, bir maşynymam bar diýdiň, e, özümiň, özümem on, on bäş ştada gezdim diýdiň. Menem ýüregim ýaryldy. Wau diýýän, meň üçin success story. Hut şo döwür eýýäm sen bir, bir zada başarnykly edeniň göz öňüme geldi. Näme üçin? Mende o döwür maşyn ýok, seniň maşynyň bar, sen entek on bäş sany ştady gezipsiň. We diýdim, Poçti ýany Amerikanyň üçde birine aýrypdyr. Gaty gowy. We sen meň bilen meň bilen tanyşýa, gürleşýäs, bol aňyrda habarlaşarys diýip goýýas, näme edip gitýä bilýäňmi, nomeriňi ber diýsem.
Getirmediňmi hany? Getirmedim. Gapjygynda. Ýanynda ýokmy, ýitirensiň sen. Ýok, gapjygynda.
Gapjygynyň içinde şeýle kartoçka, wizitna kartoçkasy şeýle, taýyn döwüp, alyp çykaryp berdi-de, Ine, maňa jaňlaşyp biler, meň bilen şeýdip habarlaşyp bilersiň diýdi. Özüniň nomeri, e-mail-i, at-familiýasyny, näme ugur okap ýörenini biznes kartýalyk edip, taýyn äkidipdir. Maňa berdi. We entegem men şuny saklap ýörün, men öz koşlýogymda, Türkmenistanyň şu getiren koşlýogymda içine goýdum, ýitmesin diýip. Sentimentalnymy, value-sy barmy, manysy barmy meniň üçin, ýagny şo döwür tanyşdyk, şo döwür näme etdi. Meni ylham çeş, meniň ylham çeşýäm boldy. Çünki şondan soň men diýdim, menem şeýdip seňki ýaly gezesim gelýär. Hatda ýadyňa düşýän bolsa, e, gaty gowy sen şeýle gezýäňmi, näme etýäňmi diýip men birki haýran galypdym. Menem gezesim gelýär seňki ýaly diýip. Hawa, hawa, ýadyma düşdi.
Garaz, Näzik bilen şeýdip tanyşdyk. Ondan soň bärä geldik, gatnaşyp başladyk. Jaň etýän, zat etýän, şeýle gürleşip başladyk-da, soň gatna, aňyra bäri aýlanmana gitdik, zat etdik. Şeýle Näzik bilen bir tanyşlygymyz boldy. Nice.
Hawa, ökünýäň gerek.
O döwür kän bilemokdym. Bu döwre geler seýdemokdym ýene. Eger şo döwür meselem häzirki meni tanaýan bolsaň. Gün gaçardym many. Gaçardyň gerek. Gün goňup turardym many helle hemme kişiler ýaly şeýdip serederdim.
Bolýa. Ol indi kim bolýa? Ýa oýnatma. Sen özüň aýaň maňa oýnatma diýdiň indem meň üstümden oýnatýaň. Öýnete. Bolýa. Ünsürmäň adamlar näzik birinji gezek e, podcastda. Birinji gezek gomy?
Podcastda birinji gezek çykýan. Ýok, ikinji.
Nirde çykdy? Üçünji, üçünji. Nirde çykdy ondan öň?
Bir, bir iňlis dilinde birini etdim, biram bir türkmen dilinde. Täç Myradow, Täç Myrat. Ahmet bilen mi? Ýok, başga biri. Ahmet Täç Myradow, hawa, hawa. Çikagoda.
Hawa, hawa, hawa.
Şoň bilen.
Bolýa. Ýo, onda gaty kän aljyrap otyrsyňda, telefon oýnaýaň, diňe alýaň, goýýaň, alýaň, goýýaň, bir hili. Aý, men kän kameraň öňünde oturman halamok, kameraň öňünde bolman. Okey, bolýa, dowam etýäs onda, kameraň öňünde oturman halamasaň. Dawaý indi birazjyk ýaňky-ýalak feminin ugurdan gideli. Amerika aýal hökmünde gelip, belli bir derejä ýetmek näderejede kyn? Aslynda aýaly erkegi ýokmyka diýýän aslynda immigrant bolup gelseň hem kynçylyk hökman çek çekäýmeli diýip düşünýän sebäbi bu seň dogduk ne seň adamlaň däl la bärdäkiler hemme kişi dogduk mekanyň däl seniň seň dogduk mekanyň däl şoň üçin islendik adam amerika gelse hökman kynçylykdan geçýämika diýen. Nähili maddy, diňe maddy däl, mentalyny öwrenişmek, sistemany öwrenmek. Hemme zady öwrenişmek üçin wagt gerek. Kelläň agyrýar köplenç. Ýöne kynçylyk çekýär her kim gelen. Her kim kynçylyk çekýär. Diňe türkmenler däl, hemme döwlet gelende sebäbi biziň öz kulturamyz bar, bularyň öz kulturasy bar. Onsoň indi adam Öwrenişen zat ýerinde bolmany gowy görýär. Biz öwrenişen öýümizde kyn bolýar ene mysal üçin bir ýerden bir ýerik göçmek. Ediler-de.
Öwrenişen zadyňy ýa-da bir zady ýitiren ýalak diýip men düşünýän. Mysal üçin indi Türkmenistany ýitiren ýalak diýmäýin ýöne indi Türkmenistan indi dogduk mekanyň, dostlaň, eneň, ataň, doganyň, garyndaşlaň şo taýda. Bir parçany goýup gaýtýaňda şo taýda. Şony
Goý gaýtmak şo taýdan gaýdaňda uje pikir etýän sen bir trawma ýaşaýaň. Hmmm hawa. Onsoň sebäbi uje mentalnyý saňa kyn gelýär bärik gelip bärik öwrenişmeli hemme zady noldan başlaýaň. Hawa.
Täze özüňe community näme bolýar türkmençe? Jemgyýet.
Jemgyýet diýilýärmi? Türkmen türkmen jemgyýeti diýkitäm bärde-de türkmenleriň özümiz öz öz kommentimiz. Indi olary olary tapmaly. Hemme zat başlangyjy kyn diýýärse hemme zadyň başlangyjy kyn. Birazjyk birhilem görmäň näzik köp Türkmenler bilen görüşmedigi üçin dilini ýitirdi. Wow. Wow.
Dilini ýitirdi. Iňlisçe bilenmi onda?
Ýok, şol türkmençe kän bilenok, iňlisçe garyş gitýändir, şonuň üçin ýana birem näzik kän bir nämäni göterip bilenok, ýazgarmagy men ýalykda, aýna döwende soň o müň sany kommentariýa sögeniňiz bilen men hiç hili bolamok, ýöne näzik olar ýalyk bir zat däl, şonuň üçin ol näzik bolanda näzik ýakynlaşjak boluň. Düşündirip bildimmi? Hany kän sökmäň diýjek bolýanda. Indi dowam edibereli. Hany Ol neme edip oturmasyn?
Kommentariýalary okap, oturyp okap oturjak adam däl. Aha bolýa.
Näme ýazsalaram. Ýöne sögseler bolýamy? Indi nähili zat bar? Adam sögýän bolsa, indi özi bagtsyz adamdyr. Näme üçin?
Sebäbi like iňlisçe aýdaýyn hurt people hurt people. Hmmm. Bilemok. Ýaralanan adamlar başgalary neme ýaralar diýýär. Ezberdi.
Sag bol. Şoň üçin meniň pikirimçe men nä häzir özüm nähili adama gaharym gelse-de, nähili aralasym gelse-de men şony gidip şoň şony etmeýän. Sebäbi näme üçin men uje öz durmuşym bar, men bagtlym, men şo taýda internetde gidip birine sögmämde-de meniň günüm geçip dur. Men bagtly, meň öz, öz durmuşym bar. Düşündim. Şoň üçin men oturyp häzir biri plan diýdi diýip men gynanyp şoňa men hakykatmy diýip oturmaýan sen meň özüm tanamsoň. Maňa kim näme diýsede kän gyzyklandyranok. Okey.
Kim näme diýeninem eý. Dogry, bolýa. Gowy zatlar diýselerem, erbet zat diýselerem ýagny. Şunam terjime, It's like what you think of others is the reflection of you. Näme başga adamlara nähili pikir etýän bolsaň diýýär, özüň diýýär şoň ýaly saňa seçýän aýnaň hökmünde diýýär-de. Ýagny sen türkçesi has gowy bolar, Fikrinde neýse zikrinde odur. Ýagny sen näme pikir etýän bolsaň, seň özüň asyl özüň şo içiňden gelýän zat şo. Çünki sen şo içiňdäki zady oňa görkezjek bolýaň, dogry dälmi? Içiňde, ýagny başga adamlar bilen şol adamy gören badyňa erbet pikir etýän bolsaň, diýmek seň içiňden şo erbetlik gelýär diňe. Ýöne gowy pikir etýän bolsaň, onda seniň içiňden diňe gowulyk gelýär diýmek bolýar. Şony diýjek bolýar garaz. Ýa-wa, gowy. Indi meselem maňa birazajyk islenç çebaňdan girip bilersiň, bu podcast ondan-mundan. Ýagny sen Ýagny diýip otyrdyň maňa, immigrasiýa barada birazajyk gepleşip bileris, çünki men eýýäm şo derejede gowulaşdym diýdiň, hemme zat bardy. Ýa-da meselem sen, ýagny nädip Amerika gelip gelip biljekdigiňi aýdyp bilersiň gyzlara, meselem, köplenç men saňa şuny aýdaýyn, ýagny ýene-de şu gyzlar diýip aşagynda basmagymyz meselesinde şul, gyzlar bilen erkekler deň däl-ä. Indi hawa biologiýa, biologiýany açsak hawa. Hawa hawa.
Şuny kabul etmeýän adamlaram bar. Feminin we maskulin diýip bir zady kabul edip bilenoklar ýani. Sen birazjyk mentally ýani problema bolup bilýär. Gyzlar üçin götermän bilýär, erkekler şony göterip bilýär diýeli. Ýöne käbiri mental tarapdan erkekler aýallar erkeklerden has erkek bolup bilýär. Ýöne biologiçeskiý meselem güýç taýdan meselem ýani güýçli ikisiniň güýji deň bolanok ýenede şony kabullanp bilenoklar. Nähilek ýagdaý bolandada bir özüňem bilýändirsiň birazjyk biziň düşünjämizde okuwgutar äre bar diýen zat bar. Sen şol taýdan çykarmak üçin sen näme maslahat berip bilersiň ýani çyndanam adamlar okamalymy, okasa belli bir derejä ýetip bilýärmi ýada prosta maňlaý meselesimi bul? Bir ýere barjak bolsaň. Ýok.
Onda sen maňa şonda gürrüň ber. Bir gyz hökmünde eden başarnygyňy nädip edip bilersiň başga adamlara görkezip bilersiň? Gowy sorag. Indi nähili diýsem, bilemok näçe ýaşymdadym. On, on üç ýaşymda bolup bilerin. Ýadyma düşýä, indi maşgalaňdan gaty baglyňka diýýän men. Köplenç Enemize atamyza sag bolsun aýdamzokmy kak diýende enough ýeterlik ýeterlik aýdyp bilemzok ýöne men esasy sag bolsuny ejeme kakama aýtmak isleýän sebäbi şeýle güýçli adamlardygyna hasam şu ýaşda oňam göz ýetirýärdim ýöne şu ýaşda hasam göz ýetirýän sebäbi ýadyma düşýär intägem şu gün şu gün ýaly aýdylan ýalak ejem diýipdi. Eliňde näme bolsa, başga adamlar eliňden islän zady alyp bilerler. Seň maşynyň bolsun, eliňden alnar. Alnyp bilner. Jaýyň bolsun, alnyp bilner. Ýoldaşyň bolsun, diýeli, indi durmuşa çykýaň. Ýogalar, ne daý boh, bilämiň häzir ol ýogalsa-da. So, şonda diýipdiler, diýipdi ejem. On üç, ýaman ýaşdym. Ýöne bilimiň bolsa, bilimiň bolsa, ýagny ylymly, bilimli adam bolsaň, şo zady seň eliňden hiç kim alyp bilmeýär. Ýagny ömürlik zat ol. Sen şoň bilen dogul, indi şony sen indi durmuşyňda şony sen gazanýaň. Ýagny gazanylýan zat ol. Hemme zadyň gazanylyşy ýalyk. Jaýyň gazanylyşy, maşynyň gazanylyşy ýaly, bilimem gazanylýar. Sebäbi sen wagt sarp etýäň, energiýaň gitýär, oturýaň, fokus gerek bolýar. Şonuň üçin, ýöne esasy şol maslahatam däl, ýöne bir gün ejem şeýle gürrüň otyrka şeýdip, indi eje bilen gyzyň arasynda aýdylýar, näşiňaly maslahat berýär ejeň. Oturyp. Şonda maňa şeý diýipdi, Şol bilemok kellämde daş bilen ýazylan ýalyk. Şon, şondan soň diňe, diňe şol okuwy okamagy ýüregime düwdüm. Iki müň on, on üç ýaşymda soň, şondan soň indi hemme zat bolup gitdi-dä, Amerika geldim. Sen diňe okamagy, meselem, şo Amerika nädip geldiň? Amerika men özüm ejemiň nesli mollum. Onsoň inesli olimpiadalaryna gatnaşýadym. Kän indi döwlete, welaýata zada çykmadym. Şäherde orun alyp alanym ýadyma düşýär. Ýöne Başkent diýip dil merkezi bardy o döwürler. Özüm men maryly. Onsoň şo taýy gitdim. Iňlis dili öwreniň okuň daşyndan. Onsoň TOEFL diýip ekzamen hemme kişi bilýär köplenç. Test of English as a foreign language. Şoňa girdim 9-njy klasda. Onsoň o wagtlar kagyz alynýardy. Şoňa giripdim. kän gowy baha alyp bilmedim. Şoň üçin karara geldim, iki ýyllyk kolleja geleýin diýip. Onsoň özüm South, like, günorta, indi Maryda, biz, biz tarap çöl, çöllük, yssy bolany üçin, amerikan kartasyna seredemde birinji bilen gözüm düşen zat Tehasdy-da. Sebäbi, hawa, meňzeş bolsun diýdim men gidip häzir. Şoňa üns berdiň-ä, çyndanam. Şoňa, hawas-ä, men häzir ýokarky ştatlara gitsem-ä, mün diýeli Bostona giden bolsaňam. Sowuk zat. Gaty sowuk. Onsoň men özüm ynjyk adam bolan üçin maňa gaty howa nastroýeniýama gaty täsiri uly häzir. Ýagşy ýagsa men göwü depressiýa girýän. Seattle gelip bilmeýän, Seattle ýaşap bilmeýän mysal üçin. Uje 4 gün bolamda şu taýdan gideýin diýip başlaýan o taýda. Şoň üçin maňa gaty güneşli şu Türkmenistanyň şu mary öz özümiziň howamyza meňzeşýär, gaty möhüm. Birinji gije geçdämde senden ýana bir adam bir başda giden wagtynda özümiziň ýurdumyzdaky belli bir ýere görä Şol ýaly ýer saýlap gitýände birinji gezek eşidip görýän. Oh ýa, ýa ýa. Näçe adam bilen tanyşdym Amerikada şu wagtyn hiç kim şuňa men eme şuňa meňzedip şu daýy geljek diýip aýdanyny eşitmedim. Interesting. Tüweleme.
Seňki interesting. Oh okay.
Thanks. okay, honestly this camera thing is a little awkward.
No, I mean it's it's just been a while, but I think It's all it's going well. Okay. You can continue. Ejeň saňa gyz gyzyna şeýle bir maslahat berdi. Hemme zadyň gidip biler, iriw-giç. Mhm. Durmuşyňda ýöne bilim gidenok. Bilim ýa-da ylym alan şo sowgatyň gidenok. Indi indi şu dogry pikir. Aslynda belki şol şo manyda aýdandyr ejem. Ýöne many nähili manyda? Mysal üçin köneler öý. Hawa. Könelýär, ýykylýar, çüýreýär. Bolup bilýär, ýer gitýär.
titreme bolýar Ýer diýdi. titreme Her bolýar. zat, her zat. Indi her zat bolýar, laýk, od alýar diýeli, ne daý Ha, bog. hawa. Ýöne seň bilimiň od almaýar-a, in- Ha. indi seň özüň, indi, özüňe bir zat bolaýmasa, Hawa, meň düşündim. pikirimçe, Şoňa- eliňden alnyp hawa. bilinmejek zatlaryň biri, bilim. Şo maslahaty a- a- kabul etdiň durmuşyňa we Indi sen şolar ýaly dowam etdiň. Saňa sen şu wagt diňe okaýaňmy onda? Aýagaldygyna eliň wagt ýetdiginden sen özüňi inwestisiýa edip diňe bilim ýa-da ylym alýaňmy? We şo sebäpli şuň ýaly derejelere ýetdiňmi? Hawa diýip bilerin. Okuwym gerek. Okuwym okuwym okadyk. Okadym. Ýöne durmuş sapaklary hökman gerek bolýar aslynda. Tejribelerden geçmeli diýýäňda. Durmuş tejribeleri.
Ol, ol, olam ylym-bilim ýalak möhüm bolýar. Ýöne ýaş wagtyň, kiçi wagtyň, ejeň-kakaň bilen ýaşan wagtyň özüň ylyňy, ylyma-bilime bermelimikäň diýýän. Düşündim. Ýöne meň esasy giresim gelýän tema şul. Seniň aýallara ýüzlenip näderejede şolaryň näme edip biljekdigini aýtmagyňy isleýän ýa-da birhili motiwasiýa ýalan bolmasyn daýy ortada galýan bir gürrüň bolmasyn daýy ýagny ylham bermek dälde prosta bir çeşme bolsun daýy şular ýalak şony yzarlap biljek seni görip ruhlansyn men seni nädip şoda bir iki müň on dokuzda göremde On bäş ştaty gezdi, maşyny bar diýen wagtym nädereje menem şoň ýaly kelama maksat edinen bolsam, bilýäň däme? Sen şony aýdanymdan soň iki ýyldan soň men gön diýdim, ýagny menem indi gezmesem bolar diýip on bäş ştaty gezdim. Seni, seniň bilen ýaryşdym, kellämde ýaryş goýdum. Men diýdim, Menem şu gyzy geçmesem bolanok, kellämde ýaryş başlady, on bäş ştaty gezdim. Bir gezekde. Trip etdim. Çünki sen geçjek bolduň. Beýenýän, beýenýän.
Saňa ylham berenme. Saňa ruh, motiwasiýa berenme beýenýän. Hawa, indi seret, indi menem şolar ýaly diýýän. Erkekler eýder-beýder gününi görer. Ýöne gyzlar nälik motiwasiýa beresiň gelýär. Ýagny ortada galmasynlar, şeýle bir söz aýt ýa-da şeýle bir zat diý, okasynlar ýa-da bir zat edip başlasynlar. Ýa-da belli bir zada gelsinler. Ýagny näme, nirden gelip näme edip bilerler.
Aa gowy sorag. Meň pikirimçe gara gyz başgala aslynda biz nähili goçaldyrylan goçal indi her kimiň her kim başga her maşgalada dogulýar indi aýry aýry maşgalada dogulýas. Ýöne gyz gyzlar nähili mysal üçin men Observe eden zadym näme? Observe ýagny. Daş töwerekden gören zadym.
Hawa, indi syn, synlan zadym. Synlan zadym. Observe is synlamak. So, synlan zadym nähilek? Oglan bilen gyzlaň arasynda tapawut iň uly, iň uly ýa-da bir bir uly tapawutlaň biri. Oglanlar diýýän, mysal üçin, elementarnyý zat, maşyn alýarlar ýa-da motor diýeli, motor diýeli. Motor, şeýle oglanlar turýar, şu gün men motor aljak, indi özüne maddy ýagdan göwni ýetýän adam diýer, turar-da, men gitdim, Motor aljak. Gün gider, motor alar. Onsoň gider-de öwrener. Şo motory sürüp bilmeýän adam gider, motory alar. Sürmäni aýagyny döwer. Indi oglanlary bilýäňmi, reckless diýilýär. Gider, aýagyny döwer, sürer. Onsoň daş ýerlerik gider. A tak gyz gyzlar gyzlar onýalak däl hä gyzlar turup men şu gün gitjek motor aljak diýip bilmeýär ýada men şu gün gitjek bir şonýalak bir dagydyr myşmany öwrenjek diýip bilmeýär gyzlar mysal üçin olar näme eder plan eder Planyň ezi daýy gaty ulakan partmyka diýen sebäbi. Plan etýär we hiç haçan bolmaýarmy näme? Çünki Men meň pikirimçe plan hökman gerek. Göwnüňe düwmek gerek. Ýöne gyzlar plan etse hiç haçan näme edene bar şo meselem edil taýynlan gyzlara taýynlan diýşiň ýalyk-da iki sagat taýynlan ýa plan edende-de on sagat meselem on gün planlaýarsyň. Hawa Soň ýatdan çykyp gitýär ýa-da gorkuwa hökman. Ine, Ede höwesi gaçýar oňa çenli. Hawa, häzir onam diskuss etjek, onam, onam aşak. Ýöne men, men şol uly tapawudy gördüm. Mysal üçin, oglanlar arkaýyn, birhili olarda bilemok gorky ýokmy, barmy bilemok, göni arkaýyn gitýärler. Islän zadyny etýär, etýärler dälde, indi, mysal üçin, şon ýaly bir özüne, nähili diýsem şu şu gidip motor almak eta neme Meselem diýeli. Hobi ýalyk şol näh hobim däl şol. Interest diktiýä. Ýa seret ikimizde de interest bar diýeli. Senem motor süresin geldi ertir meňem motor süresim geldi we ikimiziň hem maddy ýagdaýymyz bar diýeli. Hawa. Dogry däl. Gatowy aha. Hawa.
Indi biz ikimiz hem gitdik. Men oý galamda şony edesim gelýän bolsa eger durmuşyma geçirýän bolsa näme ederin? Prosta baryp alaryn diýşiň ýa satyn alaryn bir ýerde ne sürüp öwrenerin. Şo taýda gidip öwrenerin. Şonuň sebäbi men özüme bir zat zarar gelmeginden gorkamok diýmekden däl. Maňa bildirenok. Ýani men bir ýerim ýyrtylsyn, elim döwülsin, ýene näme bolsun. Çünki men isledim edesim gelýä. Indi şu gyzlarda şoň ýalakmy? Sen gorkýaňmy bir ýerimi buzap bolsa a oň a bolar. Hawa. Tapawudy näme? Men ilki bilen näme ederin? Sen gidersiň i diýeli irden turýaň, sen göni uje motor satylýan ýere gidersiň, Aman. alarsyň uje sen uje sa näçe şu wagt? Günortana çenli sen uje sürüp ýörsüň. Edil oýnagam Bilýäňmi? bolmaýada soň. Indi sürüp ýörsüň dälde indi ýykylyp Öwrenip başlaýan, öwrenip ha, ýörsüň. hawa. Men irden turaryn diýýärin, men motor alasym gelýär. Hum. pikirlenen Meýkap edersiň birinji. Ýüzümi ýuwaryn diýiş. Skincare, rutin. Ýüzümi ýuwaryn diýşimi ýuwaryn. Basic stuff like basic hygiene. Ýöne ondan soň oturaryn kompýuterymy alaryn, research ederin. Nirde nirden alyp bilerin, näme safety how nähili nemeleri bar. Howpsuzlyk. Howpsuzlyklaryna serederin, nirden alyp alyp biler, nirden gözläp alyp biler. O zatlar bizem etýäsä ikimiziň pulumyz barsa o sen o zatlara girme ol ýa Bolýa onda onda research etdik biz pulumyzam bar ýagdaýymyzam bar gowma motoram seretdik nirde sürmeli näme etmeli ikimizem etýäs ony başda seni görýäňä şu motora çykýasmy çykmaly dälmi karar berdiň ok indi irden turup gidip almalymy almaly däl tapawudy näme şo taýda çünki biz ikimiz öňünden research edenimizden soň uje biz şo karara geldik. Hä, gowy pikir. Seni saklaýan zat näme şo taýda? Şo taýda men, meň pikirimçe, gyzlaň köpüsi, men mysal üçin maslahat soraryn hemme kişiden. Ilki bilen gijileme, jaň gyz jigleme, jaň ederin joralama, jaň ederin näl pikir etýäň, şuny etsem. Bilýäňmi sebäbi bize şu jemgyýetiň pikiri gaty important. bolup durýar biz üçin gaty möhüm. Şony sürsem iller Şony sürsem maňa iller näme diýerkä? Men şol motoryň öňünden üstünden men nähili görnerin? Birden men häzir sürsem olam ýola döwülse, uje meň kellämde million sany pikir bar, olam döwülse meni maňa kim kömek eder? Aýagymy döwdürermi, elimi nem edermi, saçyma näme bolar? Ýa-da indi skin, skinam diýip bileris, ýöne, ýöne şo taýda gorky, I think. I think that's the neme, esasy söz şo taýda, gork, gorkulýar. A, a tak, we men şony gorky, gorkymdan geç, iň soňunda sürermikämem diýýän. Ýöne men göni şo gün sürüp başlamaýan, men ýene şony ilki bilen kelläme düwerin. Hemme kişiden soran, ýene joralanda ýene bir laý soran. Soň özümi ynandyrmak, ynandyrmagyň üstünde işlärin. Diýerin, ýok, al sen isleýän zadyň, pikir edip gör, nähili, nähili adrenalin geler saňa, nähili gowy hobi. Indi özümi ynandyraryn. Ýöne men şony iki hepdeden, köp wagta eglär, iki, üç, dört hepdeden, bir aýdan soň. Şunda diňe gorky faktory bolar ortasynda.
Gorky, adamlaryň düşünjesi, adamlar näme diýer, şo zatlary pikir edip, men şony hemä süýşürerin we şony etmän hem bilerin. Şol faktorlary nähili diýsem, hasaplamdan soň. Mawa, okey. Şonça faktor, ýöne müň pikir göz öňe getir, ýaman kän men. Meniň pikirimçe oglanlar şonça pikirläp oturyp pikir edýän. Ýok, ýok, ony ýanak maňa kim näme diýerkä ýa-da näme ederkä. Hawa, elimde durarmyka. Bolup biler, bir-iki oglana jaň eder-de, şuňa ýaly aljak bolýan. Ol oglanam diýer, öý, alsana, dawaý diýer ýa-da. Beýlik, oňa-da gaz berer-de, dawaý, bas, bas diýer. Hawa, hawa, belki, şoň üçin. Okey, ýene-ýene diýýän. Esasy berjek gyzlara maslahatym. Hawa. Why not now? Like şu gün bolmasa, şu wagt bolmasa haçan? Biz köplenç gowy görýäsmikak diýýär. Aý bolarlaý. Indiki ýyl ederin, şu ýyl bolmaz. E o zatlar bar-a meň hiç meň içim ýanýan ýeri şu. Dogrymy aýdaýyn men bir feminist. Ýöne healthy feminist ýagny saglykly bir feminist. Nähilek? Men diýemok erkekler bilen aýallary dogry deň diýemok. Men hiç haçan deň göremok erkekler bilen aýaly hiç haçanam. Ýöne şuna men goldamok meselem. Okuw gutardy durmuşa gitdä. Göni boldy bol oňal durmuşyny nem etmegini islämok men erbet bolýan. Oňal däde okasyn. Durmuşyny görsün näme bar bir daş töweregindäki seçimler saýlap görsün ýalňyşlyklary görsün men şoň ýalak bolmagyny isleýän ýa-da birazjyk düşünüň düşünjesiniň gözýetiminiň giňemegini isleýän. Şoň üçin meselem sen häzir Şonuň üçin diýjek bolýan-da, okuw okamakda bir peýda barmy? Ýaňky seň ejeň saňa beren maslahatynda saňa peýda gördüňmi? Iň dünýäde iň gowy alan maslahatlaryň biri. Okey. Şondan gowy maslahat ýokmyka diýen. Bolýar, okamaly.
Onda diýmek seret nämä gelýäs. Gyzlar size ýüzlenýän. Onda men şu wagt görýän, maňa Näzik şuny diýdi, Maňa mendäki bar zatlary haýyş aýtma diýdi. Maddy ýa-da başga ýagdaýdaky zatlarymy. Men orta goýamok, ýöne men şu wagt näzigi görşüme görä, ýani bir görýänim standart bar diýeli, erkekler bilen aýallar. Erkeklerden ýokardaky standartda ýaşap bilýän näzigi görýän men şu wagt. Şoň üçin şu belli bir derejä geljek bolsaňyz okuw diýip öňüne sürýä. Ýöne näme etsinler şu wagt başlamaly bolsa? Nämeden başlasyn? Näme etsin?
Indi. Oka diýýäň-dä, bolýa, näme okasyn şol?
Ilki bilen iň gerekli zat bu daşary ýurt, indi arzuwyň daşary ýurda çykmak bolsa, şo döwleti saýlaňsoň, şo dili, şo döwletde ýetmiş bäş prosentden köp gürlenýän dil. Şol seň iň, iň wajyp, iň, iň, iň gerekli, gerekli weapon bolup durýar, indi ýaragyň, ýaragyň bolup durýar. Şondan, şondan güýçli zat ýokmyka diýen. Onsoň köplenç biziň indi men görýän zadym daşary ýurtlularda indi daşary ýurtly indi gelen adam daşary ýurtdan gelen adamlar indi iňlis iňlis dilini kän öwrenmänsoň daşary soň öwrenerin diýip soň öwrenip bärde bärde öwrenerin diýip gelýärler onsoň ýaman kösenýärler sebäbi bärde uje sen geleňde uje sen taýýar bolmaly Hawa. Gözaňa getir sen urşa gitýäň. Ýöne seň eliňde resource ýok. Diýeli. Diňe pul däl, saňa dil esasy gerek sebäbi sen gürläp özüňe gerekli öz öz ýagdaýyňy özüňi düşündirip bilmeseň. Ýagny sen özüň seret biziň etýän işimiz. Sen gürlemele, düşündirmele näme etýäniňi. Gürlemäni başarmasaň. Matematikaň ýüz bolsun, himiýaň ýüz bolsun. Ýöne eger şo giden daş döwletiň dilini bilmeseň, meň pikirimçe ýaman gaty kyn bolar seň üçin. Garaz diýjek bolýany şular ýalak ýany islän eger belli bir keleňizde maksat bar bolsa belli bir ýurdy saýlan bolsaňyz şo diliň Hökman dilini öwreniň, şo siziň ýaragyňyz. Dogry dälmi? Indi şo dili öwreneniňden soň, meselem diýeli, seň matematikaň biriniňki güýçli bolupdyr, beýlekisiňki himiýa bolupdyr, indi haýsy ugruna görä belli bir ugry saýlap giderler. Indi diliň güýçli bolsa, sen marketologam bolup bilersiň, sen satyjam bolup bilersiň. Hawa, diliň güýçli bolsa, sen islendik ugrunda okap bilersiň, islendik adam bilen dost bolup bilersiň, islendik adam bilen
Tanyş edinme, connection da bärde dogrudanmy? Gaty möhüm.
Hawa. Gaty möhüm zatlaryň biri. Hawa, sen men görýän de şu wagt näzikde, sen türkmençesini ýitirip iňlisçä geçipdir de, şu derejede, ýani iňlis dili dem edipdir. Says who.
Işden açyk bolsun. Tamam. Näme ýa? Şu hurma baram.
Ha. Türkmenistanda kam, kiçikam halam okdum. Hmm. Indi diňe hurma ýa. Günde 20 sany hurma ýa. Şundanam.
Çünki tä saglyklydygyny öwrenipdir indi bilýäňiz mi? Iň saglykly süýji şekerli zatlaryň biri. Çünki Pygamberimiz sallallahu aleýhi weselem diňe şoň bilen gezipdir, diňe hurma bilen. Hum, we Muhammet pygamber hiç haçan doýmandyr. Bilýäňmi şony? Hum, dogry, üçde birine nahar, üçde birine suw, üçde birine maç goýýar hemişe garnyň. That's perfect.
Gaty, it's like Ideal. Ýany.
Hawa, indi onda okadýaň, şo bir dili öwrenýäň belli bir zatda, indi meselem, ýani şuna maslahat bersim gelýär okaýan adamlara, size ýüzlenýän ýene-de bir gezek. Belli bir zada eger başlan bolsaňyz, şo dilde internetde ýazsaňyz hökman bir zat çykýar. Bir adama bagly bolmak saňa näderejede gowy? Meselem, erkekler diýeli, köplenç bagly bolup bilýär, ýöne gyzlar esasan diňe birine bagly ýaşaýarlar. Men şo düşünjäni halamok. Ýany, diýeli, seň bilen men öýlendim. Senem hurmysana.
Men iýerin häzir.
Seň bilen men öýlendim. We sen diýeli eliňde nemäň ýok. Ýaňky diýşiň ýaly bilimiň, ylymyň, sowadyň ýok. We eliňde diplomyň ýok. Ýaňky aýdyşyň ýalak, birden men öldüm ýa-da bir zat boldy, sen günüňi nädip görjek? Görüp bilmeýäň. Sen maňa bagly adam. Dogry dälmi? Çünki seň elinde hiç zadyň ýok. Indi men şo erkeklerde gara iş işläbem bolsa bir ýerde gününi görüp biljegini bilýän da erkekler alaçsyz galan ýagdaýynda düşünýäňmi ýana hor bolmaýa ýöne men aýallaryň birine bagly galyp ýaşamagyna men garşy sen näli pikir etýäň näme etmeli şol ýagdaýdan çykmasy üçin dogry dälmi ýa meň pikirim ýalňyşmy ýok gaty dogry menem şo pikirde indi meselem näme etmeli şo pikire meselem öňe ber sür.
Aslynda adamlar diýýär indi giç indi giç näçe ýaşda adam bolsaňam kyrk bäş elli ýetmiş ýaşly adamam bolsaň hiç haçanam täzeden başlamak giç dälmikä diýýän. Indi diýeli sen birine garşy garaşly bagly bolup ýaşaýaň. Bagly garaşly tapawudy ýok. We
birini ýitirýäň. Bolýa, ýitirýäň, indi hökman ýasyny tutarsyň. Indi prosesi bar, näde, näçe wagt geregem bolsa, şoň ýasyny tutup. Hökman ölümde, prosta aýrylyşybam bilýän. Elbetde, men şoň şoň üçin diýýän, indi nähili ýagdaýda ýitirenem bolsaň. Ýöne hiç haçanam täzeden başlamak durmuşda, täzeden, täzeden özüňe güýç berip, kuwwat berip, özüňe sen başararsyň diýmek hiç haçanam. Giç däl. Aýtdym-a, elli bäş ýaşyňda bol, kyrk bäş ýaşyňda bol, ýetmiş bäş ýaşyňda bol, eger dem alyp bilýän adam bolsaň, hökman täzeden başlap bilersiň. Ýöne soragyma jogap ýene gelmedi-dä. Men diýen zadym bagly bolmazlygy üçin näme etmeli diýen. Bagly bolmazlyk üçin ne hökman diýeli diýenki aýdyşyň ýaly biz Dawaý biz şu ýurtda ýaşap ýörse Amerikan sistemasyndan maňa gürrüň ber. Sen näme etdiň we nädip şu taýdan çykdyň indi şu wagt näme iş edip şu hiç kime bagly däl derejä geldiň. Okuw okadym. Iki sany diplomym bar diýeli. So ilki. Iki diplomyň bar-a. Hawa. Biri elektrik we kompýuter inženerligi, meňki ýaly. Beýlekisi? Hawa, magistraturanym computer engineeringde okadym. Çyndanam?
Tüweleme soň. Covid döwri.
Maslahat beremok onlaýn okuwy. Esasy, esasy birine bagly bolmazlygyňdan öň Biri bilen durmuşa başlamazlykdan öň, aslynda meň pikirimçe her kim, ýani gyz oglan, ýani bizde diýilýär oglan oglan saýlamyzda pikir etýäs, öýi barmy, maşyny barmy, jaýy barmy, taýýarmy, toý etmäne şol oglan taýýarmy diýip soraýas. Biz näme üçin şo soragy gyzlardanam soramzok. Menem şony diýýän.
Menem şony diýýän. Bizde diýýäs aý owadan, a salyhatly, akylly. Akylly akylly okey her kim akylly bolup bilýärmikä diýen okasa. Şoň üçin meň pikirimçe näçe ir başlasaň şonça gowy özüňe özüňden soraýaň men biri bilen partnership ne ýaran bolmak ýaran ýoldaş ýoldaş ýoldaşy bolmana taýynmy diýen sorag soramaly. Dogry dämi ýani sen şol oglan biz diýýäs aýaňky diýşiň ýaly ýani edil Oglanlardan soraýşyňyz ýaly gyzlardan sorap iki garşylyklaýyn bolmaly. Ýani gyzam birazjyk özüni üpjün edýän biri bolsa menä begenerdim. Ýani öz-özüne Begenerdiňmi? Begenerdim, çynym bilen begenerdim. Rugsada bererdiňmi?
Men berýän. Işlemagana.
Kanyýeşna rugsat berýän. Seret, men birinji podkastlerimde diýip geçdim. Men aslynda daşarda aýalyň işlemegine garşy. Ýani men men maskulin bolmak isleýän. Men elimi ýere urdum, men erkek öýüň, boldy. Hany men saňa seretjek. Saňa öý alýan, sen öýümize seret, sen maşgalamyza seret. Meň gymmatlyklarym maşgalam we meň maşgalamda çagam bolsa, men çaga gidip sen daşardan nýanka alyp seretdirjek däl. Sen şoňa seret. Çünki Amerikada birazajyk sistema şolar ýaly-a, ikisem daşarda işleýär, nýanka goýýarlar. Men olar ýaly zat islämok. Aýalym şoňa seretsin, çünki şol özüniň, ýagny aýalyň bolmak isleýän adamyňda näme gözleýäň? Şoň akyllysyny, parasatlysyny, sen enkalak ahlagyny, dogry dämi? We sen şu şol aýaly söýeniň üçin sen şo kiçijik aýaly täzeden döredesiň gelýär. Şoň üçin sen şo mähriňi siňdirmeli şo çaga. Düşündirip bilýänmi? Indi men şoň ýaly zat etmek isleýändigim üçin men şo aýalyň öýde bolmagyny isleýän. Hä ýok, men daşary çyk, eger çaga ýok bolsa, men daşary çykyp işlejek diýse men närazy däl. Okey.
Ýöne men Şuny diýip bilýän, seret, çaga doglandan soň hiç ýere gideňok. Ana, men şo taýda çyzgyny çyzýan. Meniň bir çyzgym bar. Näçe wagt ýöne, ömürlikmi ýa çaga plan? Öňki çaga özüne gelsin-ä.
Men çünki şo çaga terbiýe alýança gidemok men, entek ol çagam bolmadygy üçin. Ýöne şu terbiýäni alýança. Häzir okuwa gidip başlaýar diýeli, birinji klas ýedi ýaşynda. Aý, ol eýýäm uje özüniň gününi görüp biler-ä ol eýýäm. Onda sen diýip bilersiň, ýedi ýyl. Öýde oturaý diýip sorap bilersiň-dä. Ha. Ine, hökman etmeli diýen zat ýok. Ýa seret, menem elim ýere urmak diýende şuň ýaly gelsemeň diýenim etýän däl. Of Ýöne course, ýöne şuny ýöne sen toý etmeziňden öň hökman şoň bilen gürleşmeli. gürleşmeli. Men men men o zada garşy hiç aýtman sen soňam soňam bolsa Ýa, kinder ol- surpriz ýalak je e diýip gelip ýa mine jik etdirip gelýäň-a. Okey, ýa, ýa, Oň ýaly I bolanok. understand, Sen ýa. sen özüňi görkezmeli. Her bir adam özüne durmuşa çykjak wagtynda partnýoryna nälelikdigini görkezmeli mukadýan. Soň ol garşyňdaka surpriz bolup oturmagyňa peýdasy ýok-da. Hemme zat wagtalýa o. Hawa, şoň üçin diýýän, ýagny men, men, sen islemezdiňmi, meselem-dä, bir erkek saňa gelip, erkekligini görkezip, men saňa özüm I will take care of you diýse, men saňa seretjek. Bar şopping edesiň gelse şopping et, ony edesiň gelse ýöne, öýde bol, men gelen wagtym, gyzgynjyk naharyň bolsun, garnym doýsun, maňa mähriňi ber. Prosta meň üstümdäki stresi at, boldy. Näme etýäň? Gapydan girdi erkek. Ýylgyryp garşy aldyň, hoş geldiň diýdiň, gujakladyň, naharyny berdiň, doýurdyň, ýatdyň. Hany, ýöne sen günüň dowamynda öýi arassalasaň, bir gezekler resga bir sagat onça arassala, arssala-da, soň aýlanyp gel, isleseň. Saňa hiç kim garşy däl, menmesem şoňa. Dä, sen islemezdiňmi şoňa ýa saňa, saňa biri seni teýk geýrese, saňa seretse?
Eger indi ýagdaý ýetse hökman gaty gowy gowy durmuş ýöne içiň içime gysardy meň. Içiň gysyp bilerdi ýöne hobbi tapynyp bilersiňä.
Aý hobbi tapynardym bolmaly men şu wagt hobbimi şu adam etýänä işden soň. Etýändirsiň ýöne diýjek bolýanym sen meselem kynalyp işlemegiňe gerek ýok mejburyýetiň ýok. Hökman onda kyn işimi goýardym ýöne şonda da Hökman daşyndan bir interesimi Et et biznes jagy gurup bilersiň. Interesimi hökman insight. Hawa meselem biznes gurup bilersiň. Maddy ýagdan gelýän stream neme pul pul edip bilerdim. Mesele ýok. Hökman ederdim ony. Al tiktok açda meselem skin care etde prosta meselem şondan pul getirip başla. Dogry dämi? Nirden? Tiktok oh my god.
Tiktoga ynanmaýan bileňä.

I really did. Meýkabym barmy şu wagt?
Meýkabym bar. Ýok, şoň üçin açki dakynyp otyryn. Plus like I I like düýn gowy ýatmadym. Düýn gowy ýatmadygym üçin birazjyk ýüzüm çişirler bilen. Çişme. Çişirak, çişir.
Menem menem ýaň öýünde näme otyryn. 2 sagatlap garaşdym, garaşdym, işde otyryn. Menem garaşyp ýatyp galypdyryn, gözüm aşak şoň ýaly bolanda biz bu gün açkide.
Edilerdi şoň üçin. We meýkabymyz ýok ikimiz. Biziň hem meýkabymyz ýok, hawa. Bu gün agşam skin keýr etsek näme maňa? Onsoň ertir arkaýyn açkisyz çykarys. Bolýa.
Indi başga näme tema gürleşesiň gelýär seň özüň meselem? Immigration. Esasy aýdasym gelýän zat indi gyz gyzlara goldaw bolan üçin esasy möhüm zatlaryň biri özüňe ynamka diýen. Olam nähili gomparyp özüňe ynanmak däl-de, hakykatdan hem özüň ýeten derejäňe, öz eden indi Indi ilki bilen nähili diýip aýtsam, özüňe ynanmaly. Garaz, ýöne boş ynanmak diýip bir zat bar. Boş, boş, boş gomparýa ýa-da boş, boş däl-de, gomparmak bilen ynan, özüňe ynanmak gaty aýratyn zat. Özüňe haçan ynam döreýän eken ýöne esasanam? Haçan kynçylykdan geçseň-ä, mysal üçin men aýtdym, immigrant bolup gelýäň, birinji alty aýyň, birinji ýylyň, iki ýyl, birinji üç ýylyň hasabam bolmasyn. Hawa. Sebäbi gaty kyn geçýä. Hawa. Gaty özüňi täzeden ýasaýan. Hawa. Diýip pikir etýäň men, ýagny özüňi täze. Onsoň, onsoň seretýäň üç ýyldan soň, diýýäň, men nähili üýtgedim? Türkmenistanda şuny ýaly adamdym, şu wagt indi ýaly adam. Hawa. Diýýäň. We men etdim, we men geldim şu derejä. Ol uje diýeli 10 prosent ynamyny galdyrýar. Onsoň okuwa girýäň diýeli, okuw okaýaň, eliňe diplom alýaň. Onsoň şol alan diplomyňa görä işe girýäň. Ol işe-de girmek üçin hem sen uje näçe ýyl okanyň üçin uje işe iş almak hem indi alyp bilýäň. Onsoň ýene pikir etýäň, seretýäň, okey. Giý iş allym. Ýene ynamyň özüňe on prosent galýar. Aslynda adam indi gyzlar bolsun, oglanlar bolsun indi şeý şeý şeýdip adam özüne ynam ynam döretýänkä diýýän. We oň oň limiti ýok. Indi men prosent berdim ýöne aslynda adamlar şeýdip özüni galdyrýanka diýýän. Ömür boýy diýeli segsen ýaşaň ýaşaňda-da mysal üçin men pikir ede men şeýle ýaş segsen ýaşamda özüme şeýdesim gelýär. Seretýän Waw seret näçe zatlara ýetdim näçe zatlara etdim diýip. Indi seret men birazajyk şu temada birazajyk çekinýän. Aýal haçanda belli bir derejä ýetip başlaberse erkege mätäçlik duýanok. Erkege mätäçlik duýmadyk wagtyndada eýýäm maşgalada agza. Seret diýjek bolýanym şul. Elli bir gyz garaşsyzlygyny alanda independent bolan, independent woman bolup okuwyny okady, işini aldy. Hemme zady elinde bar, maşyny, jaýy, öýi elinde bar. Indi maňa erkek gerek däl diýýär durmuşynda. Çünki men erkeksiz şu zady başaryp bildim özüm. Men, men, men, men. Ýöne eger-de erkek şo zady eden wagtynda maşgalam, maşgalam, maşgalam diýip başlaýar. Ýani. Maşgala etmek isläp başlaýar diýeýin. Hawa, maşgala etmek isläp başlaýar we diňe maşgalasyna berjek bolýar. Şu pul gazanýar, şuň ýalyk edip şu maşgalam bilen wagt geçireýin diýýär. Ýöne e, aýal eden wagtynda şu zady, Indi men, men etdim, men etdim, indi men, erkek gerek ýok diýen bolup, indi düşünjä gelip başlaýar. Birazajyk şu zatdan men çekinýän, şo liniýany nädip saklap bilersiň we özüňi so, şolar ýalykmy? Görýän, meselem, sende bir zatlar bar. Dogry dälmi? Sen gazandyň. Indi, meselem, sen maňa erkek gerek däl diýýäňmi? Ýok. Durmuşynda? Ýok.
Näme üçin? Ýagny indi ýaňam belläp geçdik aslynda erkek diňe höküm indi diýeli men men bu derejä ýetdim hawa men maňa näl diýsem biri gelip maňa häzir Nahar alyp bermeli bermek nemesine geregi ýok. Maňa mysal üçin men häzir islesem özüm gidip nahar alyp bilýän. Hmm. Indi diýeli maňa şo şo maddy maddy mätäçlik mätäçlik üçin gerek gel. Ýollaş. Aha. Atak maňa mentally like support ýagny ýoldaş indi iň soňunda muny bu derejä ýeteňsoň ýeke ýeke ýaşam elläň käň diýen ýoldaşyň bolsa like you share moments of course like gapdalyna indi indi like gowy durmuşy indi nädip diýsem Peaceful durmuşy ýaşamak üçin, asuda durmuşy ýaşamak üçin ilki bilen basic need-laň meet bolmaly. Basic adamyň ýönekeý zatlary. Gerekli zatlaryň, mätäçlikleriňe ortadan aýryp bilmeli. Aýrylyp bilmeli.
Näme üçin bize iň elementarny gerek zat näme? Adam, adam. Nahar. Ýöne nahary nirde bişirýäň? Näme, skоворodkada zatda, kuhnýada? Kuhnýada. Kuhnya nirde bolýa? Öýüň içinde. Right? So like, I think öý, öý, like, peaceful öýüň bolsa, like. Öýi peaceful etýän, ýöne öýi asuda ýa-da gowy saklaýanam aýal, maşgala. Of course, ýani her kimiň öz roly bar. Hawa. Maşgalada her, her, her
ikisiniňem öz roly bar. Öýe gelen wagtyň dy-dy-dy-dy-dy-dy kelläni dy-deşip durmaly däl-dä. Ýa.
Men, men sen nirde bolduň, ni nä, be, bäş, bäşde gelmeli bolsa sagat bir gün altyda gelipdir, gijä galypdyr, miting bolupdyr, sen gelip näme üçin gijä galdyň bu gün eýleň, beýleň zat diýmeli däl-dä. Edil öýdülde dy-dy-dy-dy diýmän diňe sorap bilersiňmikäň diýen asuda ýagdaýda, bu gün näme gijä galdyň, eýleň. A, gara, gara, to, sesindäki tony görýäňizmi? Eýgilikmi diýersiň, ýöne aslynda meň-ä problemam bolar öýdemok, ýöne soraryn hökman, menem soraryn. Hawa. Garyn doýandan soň, rahat bolandan soň, özüne gelenden soň belki maňa ýöne o häli ýaňy stresden gelipdir, işden i bir hili çekýäni näme. Garnam aç. Bilýäňä seň hem nastreniýaň. Meselem, gyzaň hemişe aç bolsa nastreniýasy gowy bolmaýar. Meselem, irden näldin bu gün? Meň ýüzüm ýolduň. Dogry dälmi? Şu açlygyň üçin rehte etdimkäň. My bad. I mean no, I was just like, it was early. Irden daňdandan bu gün aratas men ýüzümi ýuwup elime berýärdi gaty erbet. Men maşynyň hemme zatlaryny oýnap çykdym. Bulam gahary geldi. Men bolsa oglanlar bilýäňiz ýa ýanynda oturan wagtynda nýutrala geçirip görýäňiz. Men muňkyda oňa zat etmedim. Men sporda geçirip görýän, ona geçirip görýän, muna etýän gaharlanýa. Ýüzem bermedi, gepleşmedi soň ýolda.
Bolýa.
Şeý diýeli, indi immigrasiýa hakynda aýdasyň gelýärmi? Näme bir zatlar? Ýani ýa hukukçy bolup bilerdim zat diýen ýaly bir zat aýtjak bolduň. Hawa, immigrasiýa aslynda on iki ýyl bärde bolamsoň, on bir ýyl, entäk on iki ýyl bolanok, on bir ýyl bärde bolamsoň gowy öwrendim. Özüm student wizada geldim. Aslynda iň Aňsat we seýf näme bolýar? Howpsuz diý. Howpsuz howpsuz gelmegiň usuly student wizamka diýip pikir etýän. Bezopasno aňsat gelmek. Hawa, bezopasno gelmek. Aslynda başga-da ýollary bar. Ýöne men student wiza bilen gelemsoň, okap, Okap okabam soňam ýene iş sponsorlyk tapýan iş tap tapman. Musur uniwersitetlere gelmelimi meselem diýeli musur kollejlere gelmelimi. Ýok onda geljegiň ýok. Ana şony düşündirip beräýdä. Çünki her kim pikir etýä geljek bolsa ana men lýuboý bir kolleje girsem bolýa dil okuwa soň gelip bärde okaman işlär. Şol mentalitedi halamok men. Hawa ol mentalitet aslynda dogran bolup bilmeýär. Aslynda hökman Harwarda, Stanforda gelmeli diýen zat ýok. Elbetde. Ýöne tanalýan bir accredited universities, accrediation diýip bir zat bar. Soň onam internetde gözläňde. Indi ChatGPT-denem sorap bileň, is this like what's the ranking diýip Hawa, meselem, soraýan.
müň uniwersite, müň, iň gowy müň uniwersitete girýärmi, şoň ýaly kabul edilýärmi, başga uniwersitetler tarapyndan, meselem, bilinýärmi, ma, ýagny makullanýarmy diýen ýaly bir uniwersitetler bar, ýagny akkredite edilen. Şoň ýaly uniwersitetlere geljek bolmaly, ýagny sen gidip-de iki ýyllyk bir kolleje ýa-da bir ýyllyk kolleje gelip, olam iň düşügine, iň arzanyna gelip, soňam bolsa, Ýani wiza bermediler diýýän bolsaň ýani I'm sorry ýani menem bermezdim dogry dälmi? Sen çünki bir bir zat ymtylýanyňy görmeli garşyňdaky adamam ýani bir zat etýändigiňe gowja uniwersitete girseň saňa näme üçin bermesin sen çünki okamana gidip barýandygyň bellä. Hökman hawa. Hawa. Indi şol uniwersitetlere nädip girmeli olar?
Dil beri esasy dil gerek hawa. Türkmenistanda okamaly mykay diýen dili. Ýöne şuny pikir etýärler adamlar Türkmenistanda okap bilmerin, men bärä gelip daşary ýurtda öwrenerin diýärä. Iňlisçäni senem Türkmenistanda öwrendiň, menem öwrendim. We biz ýaly şu taýda Amerikada gezip ýören men müň sany adam görýän hemekm Türkmenistanda öwrendi, menem başkentde öwrendim. Ýani çyndan hem gowy öwretýärler. Şu wagt Gujur nesil, Päk nesil bilemok bir topar ýerler. Hawa.
Türkmenistanda.
Hawa.
Marada.
Her ýerde bar. Şu taýda kursuna gatnasalar, gowy edip öwretýärler. Başyndan soňuna çenli öwrense uje kellesinde bir iňlisçäni düzüp bilýärler. Diýeli advanced-a çenli gelse, upper intermediate bolsa. Hawa,
upper intermediate, ýöne höwes gerek. Meň pikirimçe, mysal üçin men Türkmenistanda kam hi matematika öwrenesim geldi. Höwesim ýokdy. Ýüzden ýigrimi alýadym. Ýigrimi ýigrimi bal bilen. Ýöne Amerika geldim. Uje men inženiriňe höwes etdim. Onsoň höwesim bolany üçin okap başladym we soň men matematika okatdym. Nädip gutardyňa sen inženiriňe? Men a şul inženiriň bar-a ýüregime düşdi-ow, ýüregime düşdi. Men do you know like I was a calculus tutor?

Türkmenistan indi näme diýjek bolýany? Höwes gerek, ilki bilen. Hakykatdanam Amerika gidesiň gelýärmi? Näme üçin gidesiň gelýär? Bilim üçin gelmelimikä diýen. Hökman bilim alsaň, pulam, pulam gelýärse ýa uje seň kelläň işläp başlaýar, sistemany öwrenýäň. Soň okuňy eliňe al, biznese däý. Bilýäň, sen ýöne şol, şo okap ýörkäň sen amerikan sistemasyny öwrenýäň, amerikan kursdaşlaň bolýa. Men şo, şo zatlaň nähili möhümdigini adamlara düşündirip bilemok. Mysal üçin gidiýeli gitýäň orslaň uniwersitetine. Eee, iňlis dili öwredilýän. Hemme kursdaşlaň Ors, iňlis, ýok, ors, arap,
Täjik, Orta Aziýanyň adamlary, haý, diňe başga başga ýurtlaryň adamlary, hawa, oň, oň hiç hili erbet ýeri ýok aslynda. Ýöne saňa peýdasy ýok kän bir. Peýda-da dälde, mysal üçin, men gidemde, men hemme gün, hemme kursdaşlarym, esasanam bakalawr okamyzda, hemmesi akdylar. Onsoň men geldim, indi ýadyma düşýär, himiýa sapagynda, indi Himiýany men Türkmenistanda okamadym. Hakykatdanam men diňe iňlis dilini ünslerdim. Galan sapaklar uje olimpiada gitýäň diýip bäşlik geçirdi, geçirilensoň men himiýanyň Mendeleýewiň Tabliçasyny. tabliçasyny bilýärdim. Şondan soň hiç zat bilemok. Onam bilemokdym, diňe şo ýüz ýigrimi sekiz sany zadyň adyny bilýän, bilemok, belki indi köpelendirem şu wagt. Ýöne Aýtjak bolýan zadym. Kislorod haýsy neme bilen ýazylýar? Bilemok, ony ýaly zatlar soraman indi. Gyz zat aslynda aýtjak bolýan zadym hawa serek. Iňlis dilini Türkmenistanda öwreniň sebäbi hemä arzan düşer hemem bärik taýyn gelersiňiz we özüňize göwnüňiz ýeter. Gaty eý şo zada men ýaman gymmatly maglumatçyl. Türkmenistanda iňlis dili arzan düşer. Bärä gelip gymmat berenden. Eý Dokuz aý. Näziniň näzigiň diýjek bolýan zady şul. Serediň. Sen wagtyňy pul bilen satyp başlarsyň soň. Dogry dämi? Bilimiň alanyňdan soň, başda şul düşünje bilen gelmäň, men gelipde şu taýy öwreneýin, ondan soň bir zatlar ederin ýa-da okaryn, bir zat edip geljek bolaryn, günüm görerin, iňlislimem ýok, ýöne soň şo taýda öwren. Ýok, iňlisliň şo taýda bir ýyljagazyňy ber, düşünjäňi al, gözläp başla internetde, näme isleseň indi özüň diliň bolany üçin gözleşdirip bilýäň. Öwren, ondan soň gelýäňem weli bärdeýäm diliň bolanda diplomyňy al. Hasam ýene-de göz ýetimiň giňeýär. Ondan soň uje sen ýaňky diýşi ýaly ýa-da konneksionyň bar, tanyşlaryň amerikanlar diýdi zatlar. Diplomyň bar eliňde, işe tabşyr, ondan soň diňe işe pul gelip dursun saňa ýagsyn. O oň ýalak edip sen gelip hemme zat aglyma biş agzyma düş kim saňa oň ýalak edip berýär näzige gelip häzir sen näzik maňa ýol görkez diýseň etmeýä ol uje o ýoldan geçdi oň kellesini agratjak ynda başga bir ýerleri bar ol başga bir basgançaga çykyp otyr we sen arkadan süýreýäň ony o edesiň gelertme şoň ýaly zady başdan gelýär meselem ýüz adam gelýärde saňa her biri aýratyn gelýärde maňa şu ýoly täzeden görkez diýse Etme ýaňa. Täzeden görkez diýip onýalak oň üçin biri hepdede kyrk sagat saňa bagş etmeli bolýar ýöne häzir gelip biri özüne göwni ýetýän biri bolup diýeli iňlis dilisini okady dili bar test gory bar diýeli bir zada düşünenok bir zada bir zada sorasy gelýär bir soraga meň wagtym bar. Hemme kimiňem wagty bar näzik oňa jaňa diýip prosto tak seretme şuny etjek bolýan şul meselem tabşyrma men sen şuny edip edip bilmedim näme edip bilerin çünki ol adam eýýäm hemme prosesi bilýär düşünip otyr nädip okuw tabşyrmaly näme etmeli bilip otyr i okuwa geldi zat etdi prosto diýeli ýaňky ýala uscis bir zat iýiberesi gelýär bilenok senden sorady gutardy on mundan almady ýöne beýleki tejribesiz adam näme etýär polny senden asylýar ol indi men Şu wagt nirä gitmeli, kime ýüz tutmaly, näme tabşyrmaly, bul adam maňa yzyna jogap berermi, o güjükler näme edip aýlanyp ýör, ýaly soraglar bir topar. Ýa, ýa, ýa. Düşündiňmi, men diýjek bolýarym? Sen diýşiň ýaly, kyrk sagadyňy, bütin bir hepdäňi sen şoňa aýyran ýalyk bir zat bolýar. Ýa, men ony edip bilmeýän, men uje öz durmuşym bar, men ony bir, indi edesim geler, ýöne hakykatda biziň ýigrimi dört sagadymyz bar, oňam köpüsini özüň işläp, Özüň üçin sarp etýäniň üçin başga birine onça wagt sarp etmek ýa-da ony ony şony ekspekt etmek birinden. Garaşmak şo zatlara.
Adamlar bir beklenti, ojidaniýa bar-a men şoňa garaşyk şoňa zatlary hiç kimden etmäň. Ýagny aňarda oturan adam häzir siz bize ýazyp-da şu hemme soragma jogap alaryn diýýän bolsaňyz ýalňyş pikir etýäňiz. Çünki Näzigiň diýşi ýaly, men şu Näzigi şu podkastda şu wagt üçin oturtdyrmak üçin ynanaýyn, şu taýda men üç sagat, ýaňy kresloda ýatyp galdym, garaşyp, ýalan bolsa diýäý. Men tutubilemok. Men tutubilemok. Iň soňky günüm gidip otyryn men, gidip barýan, başga şähere indi Hýustona gidip barýan. Näzik bar-a, irdenden aňar ylgaýar, bäri ylgaýar, ony etýär, ol iş etýär, bul iş etýär. Ýetişenok-a. Pizza alyp berenmi maýda? Pizza alyp berdi, hawa, ene, Sag bolsun garnym doýurdy açlara sadaka berdi. Good karma good karma. Good karma hawa. Garaz diýjek bolýan şoň ýala gana men Näzigi tanabam seret tanaýanam näçe ýyl bäri we men şuny şul podkasta çagyrmak üçin men şoň yzyndan ylgadymda Belli bir wagt özümi aýyrtdyrjak bolupdyryn. Indi siz göz öňüňize getirip görýäňiz. Häzir näzigiň üstüne, ýene-de üstüne ýük ýüklejek bolsaňyz ýa-da meň üstüme ýük ýüklejek bolsaňyz, meň şul edip oturan özümiň işi we ýa-da bir proýekt, dogrudanam, men wagt aýyrypotyryn şuňa. Ýa, ýa, hawa. Şu bir proýekt we men şuň üstüne ýene-de müň sany kontent çykarjak bolýan, sizem maňa ynan, ynanýaňyz, maňa bara azyndan iki müň adam ýazýar. DM-larym açyk gör, diňe dolup ýatyr-da, ýazýarlar. Gaty bor. Sen gowy görýän diýdiň-ä özüňem attention. Gowy görýän, ýöne bu diýmek ýany maňa her bir soragy berip bilýän we her bir soraga jogap alyp bilerin diýmek manysyna gelenok. Bir zada gysga jogap berýänem welin, äý sen näli adam ekeniň, äý sen beýleň ekeniň we sögüp başlaýarlar. Expectations ýa. Ýa şo men şoň üçin diýýän, garaşmaň adamlar belli bir zady özüňiz edip ylgajak bolsaňyz soň geleniňizde näzige näzik ýalak näzige jaň etmegiňize gerek ýok. Şeýle seň bilen alymlar habarlaşsynda, şu zatlary öwrenmek üçin ýa-da bir zat soramak üçin ýa-da prosta seni yzarlamasy üçin. Accounty maňa private-de goýdum. Soraglar bolsa çekinmän sorasynlar ýöne. Men jogap bermeýän diý.
Ýok, eýle däl aslynda. Elimden gelenini ederin ýöne şu gün ýazyp ertir jogaby garaşmasynlar. Ýok, men meselem onda şuny maslahat bereýin. Gyzlar, diňe gyzlar podpisasiýa ediň we üýtgeşikler soramaňda laýfstaýlyny görüň, yzarlaň nämeler etýä. Ýöne edil gyzlar öz araňyzda şuňajyk soragyňyz bolsa, meselem, şuny näme edip bilerin diýen ýagdaýyňyzda şeýle gysgajyk soraglar bolsa edip biler. Ýöne erkekler size many hiç zat görmedik ýalyk bolup, ýöne hürre diýip basmaň diýjek bolýanda. Dogry dälmi?

Eger hakykatdanam ýüregine düwen bolsalar Amerika gelmäge we maslahat sorasylary gelýän bolsa hökman. Haladyňmy podcastymyzy? Haladym, haladym.
Sag boluň meni myhman alanyňyz üçin. Aslynda men seni myhman aldym ýöne. Täze ýerimizi halamasaňyz adamlar meň studiýamy tutaýyn. Türkmen haly, türkmen haly düşýärmi şu? Hawa. Okey. Men That's the best part.
men men täze ýerim adamlar hoş geldiňiz. Ýerime geleniňe-de ýaňky meň öýüme gelip şuň ýaly podcast edin. Podcasty podcasty bärde oturmasaň diýerler-de onsoň kommentariýalarda. Oturýan-da çünki meň ýerim-ä. Hany, hany, inşallah.
Böyle adamlar şeýdip podcastymyzy jemleýäs. Gyzykly bolandyr diýip umyt etýäs. Her gezekki ýaly ýene-de Şuň ýaly gyzykly temalar ýa-da üýtgeşlerde gürleşesiňiz gelýärse, pikirleriňiz barsa, näzik barada ýa-da umuman topikler barada indiki tema näme görmegimizi isleýärsiňiz aşakda belläp geçiň. Näzik, sen nädip jemlänsiň gelýär? Aaa yeah this was really nice neme gaty gysga gysgaça gysgaça gürleşdik ýöne gaty köp zat temalarda gürleşdik has has Içgin. Içgin, içgin bolmady. Hä. Meň pikirimçe ýöne gowy geçdi. Isleseň içgin girip bilersiň.
Şu wagt däl. Bu gün däl. Belki indiki hepde, indiki gezek. Bolýar adamlar, ýene-de bir gezek görüşýänçäk siz bilen. Hoş, sag boluň. Baý. Baý.